Ber omegina ki lumegina, ludito rwodi, ludito kal kwaro, gavwanawa, lutela i rwom mapapat dok weng i lobo pa Luo, Acholi, Alu, Langi. Lwong an KD Christo Hammer Rastafarian Preacher Lalworo dok i mine. Lapor wi kaka, latit lok ada, dok latir ka ma wun wuneno calo oballe, omyero kitiro oko. En aye gin ma an atye iye. An pe atiyo ki lok gobba, ento an atiyo ki lok ada ka ma nongo mitte ni omyero kilok lok iye i lok ada. Dong lawo abedo ki lok ma mega, ma ajenda ma mega lawo obedo i lok kom lutela ma kipako apaka ni Eleven Parliament, ma lawo an abedo iye ento pe acito matut pien angeyo ni tin dok an abidwogo iye. Iye ada wujowa lubol kwir ma tye i lobo pa Luo, Acholi, Alu, Langi. Wun amito ni wuwiny an maber. I kare ma lutela, MPs, me Eleventh Parliament gicito i Parliament, po ocwalo kare madwong Coronavirus otyeko poto woko i lobo Africa. Ma i ada, Coronavirus obalo yub pa lutela ma megwa, MPs, ma pe larre. Pe i region acel keken. Coronavirus obalo yub worldwide. ma inongone tumatuma i Uganda, olo twal dano bedo ka lubo cik, ma wun lubol kwir kacelo ki un jo me rwot eneka, ma wuneno calo lutela me Eleven Parliament pe gitye ka timo gin mo. An amito waco botwu ni, Corona obalo yub pa omegiwa ki lumegiwa ma wan wuketo gen i komgi gin ocito i Parliament, Corona aye obalo yubgi. Ma i ada wa Parliament me Uganda kiloro oko, ka wiwu po, wa transport communication ki loro wa ngat acel acel omyero pe ongol igang pa lawote mono gin ma an angeyo ni wan lubol kwir wiwa owil lok ki lok eni ki dong bene lok mukene ma an amito poyo kwede ki wi lubol kwir ma megwa en aye ni wan watye ki rwot ineka mogo dok wan watye ki jo mogo ma gimito ni dano myero obed ka tube. Leb mono waco ni divide and rule. Watye ki dano mogo i kin gang ma mone enoni mone ma nongo oa ki i doggola pa jo moni ma inongo ka calo dong aketo ni Honourable Okot Amos gimon ki cere moni ibinongo ni cere enoni en aye dong gubinongo opportunity me bedo ka lok marac ki nying Honourable Okot Amos. onyo ka kete gwoke icere moni gidek honourable lagen, ibinongo ni gin aye dong gubinongo opportunity moni me bedo ka supplying lok gopa ki nying honourable lagen wek lwak ma gibolo kwir ki lagen gucak neno ni lagen dano marac. An lawor awaco ilok doga awaco ojowa koko to matye ka timme i region mapapat to weng matye ilobo pa luo. Acholi Sub Region, Lango Sub Region, West Nile Region, Koko ma tye atimme i kom lutela me Eleven Parliament pe obedo bal pa lutela me Eleven Parliament. Obedo bal pa jo ma lutela me Eleven Parliament oleyo tela ki botgi. Lawowa abedo ka kwano nying jo mukene. For example, an abedo ka kwano nying jo madongo ma gin dong gurii tela.

Odonga oto pe aromo ketone i kingi, pien ni odonga oto obedo i kin dano ma yam obedo ka dongo bokcing wa i palamen, ma awobe elenge alenga, awobe elenge alenga i wi meja me palamen. Ineno gituro meja calo latin dyel ma tye ka turo bad dero. An pe aromo keto odonga oto i kingi. Nongo myero aket odonga oto, dok odonga oto ka aketo, aketo i rejim eno-ni, ento pe obedo i kin dano ma obedo ki bal. Ineno? Wic pa Professor Ogea Latigo ge. Mano aye jo ma gin aye dong omyero ki peny gin. Eh. Ineno? Ka icito i Acwar, wic pa Okumu Reagan ge. Mano jo ma omyero ki peny ge. Wic pa Aol Betty Ochan ge. Mano jo ma gin gunyweno tela i lobo pa Luo. Mukene ma tye i Lango pe angeyo ge. Mukene ma tye i West Nile pe angeyo ge. Ka nongo angeyo ge nongo kong akwano nying gi weng. Eh. For example, an amito penyowu, i kare ma dano tye i kam, i kare ma dano tye ka canne i kam, enoni bene lutelawa me Eleven Parliament en aye gubedo ka cwalo dano i kam? Gin ma nongo myero luditowa yam con gutim ba, en aye nongo myero gubed ki agreement ki Museveni, omyero gubed nongo ki proper agreement ki gamente pa Museveni. ni i ada in kit ada ikelo kuc ki ba wan macalo okumu Reagan gi, wan macalo aol Betty Ochan gi, wan macalo Honourable Minister Oryem Andrew Okello gi, wan macalo Onek Hillary gi, wan macalo Beatrice Anywa gi, wan macalo lutelo ma warii i Lango Sub Region, wan macalo lutelo ma warii i West Nile Region, wan wamito agreement ki in His Excellency President Museveni. Onongo baye nao ma wan waloko ma wakok ki nying lutela me Eleventh Parliament nonono ne, onongo kono wan watye ki agenda wa con ki gamente me Uganda. Ento wan macalo lubol kwir, wan macalo lutela, agenda ma megwa tye kwene? Ka in dong ipenyo kobedo Honourable Minister Oryem Andrew Okello gi, ipenyo Honourable Minister Beatrice Anywar gi, ipenyo Norbert Mao gi, ipenyo calo Professor Ogenga latikogi i penyo lutelo ma coconne ni, I rijim ma un wubedo-ni, ajenda ango ma un wunyuto ki gamente nyo agirimen ango ma un wuketo ki gamente madok i lok kom lwo? Ti kwene ma lutela me Eleven Parliament giromo leyone, giromo kubune ki kenyo? Ajenda ti kwene? Openy lutela macon. An pe akwano ba, ento abila me kakawa pa jo pa tong obyelo ataro en aye tye i wi an ma loko keda. Ineno we? Oweko ka in iwinyo lok dog aca mukene, aloyo wa members of parliament mukene, aloyo wa lutela mukene. Pien ni peko pa wan kaka Luo, Acholi, Alur, Langi, peko wa tye ni wan ongeyo yero lutela. Ento lutela ka gucito i parliament, pe gi, pe gi ngeyo lok moni ni agreement ki president, pe gi ngeyo lok me agenda ki president. Gicito giloko ata. Nongo myero gin ka gucito giwac atir ni, His Excellency President Museveni, gin ma okelo wan, wan ma wa a ki i Lamu Sub Region, peko pa Lamu Sub Region tye kuman, peko pa Northern Uganda tye kuman, peko pa West Nile Region tye kuman. En aye area ma wan omito ni in iti iye. Wek kede diki maca dong wan lutino lewa nongo wangeyo ni agreement ki gamente me Uganda ma dok i lok kom luo tye kuman, kuman, kuman. Ento pol kare wan lubol kwir wan oyea lutela ento agenda peke bot gamente. Region mukene ma un wuneno gitye ka developing-nge gin gitye ki agenda ki gamente. Oweko koko eni weng an acwalo i kom Okumu Reagan-gi, acwalo i kom Professor Ogenga Latigo-gi, an acwalo i kom Norbert Mao-gi, acwalo i kom Beatrice Anywar-gi, acwalo i kom onek i lero balo kergi, acwalo i kom lutela ma dodongo weng ma gitye i Luo Sub Region, acwalo i komgi, pe acwalo i kom Eleven Parliament eni. Ineno? Eleven Parliament ba, kombeddi cawa ni, luditowa ma yam con dong gunyweno jami-o. Ma ka wun wuwacce wun wubed ka loko lutela, wubiloko lutela paka naka wubiol, Acholi bene waco ni dako ka ekelo pe dong ni cabit acel ni oyac oko, oo kono nino aryo adek dako oyaco, iryemo mon ityeko ko, ineno. Wan lutela nyo wan lubol kwir ma watye i lobo pa Luo, waweko lakodi tim moni ni latela moni otelo cizon acel aryo kiryemo oko, waweko mone me doggola me kin gang. For example, Lawor maja lagen, MP lagen, me i Agago, obedo ka daa ki LC five ma an abedo ka neno ne i social media. Apenyo kor lok eni ma moti, anongo ni lutela ma megwa bene ma tye i district bene gin lubal. Ka member of parliament ma megwa okelo gin mo ni ki i bor piny, gin dong gi miti gi lok ko ki nying gi. Pe gi romo dong timo announcement ki nying latela moni ma nongo okelo gini. Calo lagen okelo kweri dyang. me apoka kono kweri dyang kono kweri ngo okelo me apoka bot lwakke ento inongo ni LC five pe tye ka ye me hearing lok eni woko ki nying lagen eno ni kadi in anga pe cwero cwinyi latela mono otute mono rom ki dako ma ka dong laco okelo cam gang en dok tye ka waco ni en aye ekelo cam ni kun teno laco aye nongo owoto cene ki ijaba me wilo cam eno ni mano gin maber wun lwak ma obolo kwir. onongo pore ni dano macalo LC5 onyo Kao ka gin moni ada obino i cingi, gucito i radio, gucit guwacci, Lwaki, wan wamito niangowu ni MP ma Yang ocwalo macalo lagen kobedo okelo kweri dyang ngoko ma an anongo ni wun wubedo atera nino ne wabiwaco nino ma lagen bipoko kwede kweri dyang enoni. Kombeddi cani wan dong wagamo tye botwa. Enoni en aye in iwaco ni in i LC5 ma itye ka tic ki ada, in i Kao ma itye ka tic ki ada. Bal ma tye wun lubol kwir ka wuwinyo myero wunge maber ni lutela me Eleven Parliament-ni gitye ka temo tiro yo mugom. Ma tiro yo mugom pe yot. Wange kikok i komi onyo wange dano okok ka mo keken ka ma mitte. Wun wuneno ko ki i yub pa gamente ka giwaco kitir i gudi, doggola pa jo mukene wange okok pien ni gudi obigoyo oti. Doggola pa jo mukene bedo ki nyero ni development obino. Ci pingo wun wukok i kom lutelawa me Eleven Parliament? Lutelawa me Eleventh Parliament gitye ka yenyo yo me tirone. Wic pa okot Amos-gi, wic pa Santa okot-gi, wic pa lagen-gi, wic pa okin pii-pii-gi. Mono jo ma pud gudonyo manyen, they are innocent, gipe ki bal mo. Ka kono aloko ki nying lutela kuman ni, Oo, dong kijuko cente kimiyo bot KD Christo Ama. Lagen pe romo culo an me lok i social media. Okot Amos pe romo culo an. Okin pii-pii pe romo culo an. Santa okot pe romo culo an. Lutelawa manyen-ni weng pe giromo cwalo an. Wic pa acora Nancy-gi pe giromo cwalo an pi lok ma mega ma aloko i social media pien ni cene ma an amyero pe cene matidi. Wun wungeyo social media kite ma kicwalo kwede. Ci pe omyero wubed ka waco ni, 'Oo, koni kicwalo KD Kristo aa mako. Ineno? Wic pa Father onen-gi pe giromo cwalo an. Mono lutela mo myero nongo in ilok lok ada ki nying-gi. Ineno? Wic pa woko rac. ma tye i acwa pe giromo culle acula ni omyero alok gin maber ma gin tye lokone. Wang neno, kiwaco ni wang loyo ajwaka. Eh? Ineno? Wic pa tono awanygi. Wic pa tono awanygi pe giromo culo an acula ni abino ka loko jami mabeco ma gin tye ka timone pi lubol kwir. Joni tye ka tute, lutela me Eleven Parliament gitye ka tute. Ento wun, lubol kwir, wun wutiyo ki mone me kin gang, wuloko ngat aber-ro, wuketo ngat arac. Ineno? Kong wamiyo cans ki lutela, pien ni korona obalo oko, korona obalo yubgio, palamen kiloro oko, communication peke, communication ne igoyo ki nga, ka dong transport communication bene close, gang pa ngatu mo keken omyero pe ingol, pien ni lok me korona. Dong an amyero waco kuman, jowa, lutela wa ma gitye itela manyen eni kong wamiyo igi cans gudok cen, lok me loko dano atata pe ber, Ineno? Kong wamiyo cance, pe watiyo ki mone, pe watiyo ki nyeko. An kaydi Kricito ama, aloko pi kakana. Pe ibiwacci latela mo tye ka wilo an, an latela mo ma romo wilo an pe. Cente ma, ka ni an amit ki bot latela acel acel me loko gin ma en tye ka timone ki lwakke, cente madit adada. Pi wun jo me i agago, pe wubikec i kom okot Amos-gi kacelo ki lagen-gi, Joni, i kare ma His Excellency President Museveni o promising pi lok me tractor, eno ni obedo awicciwic. Awicciwic gucito gunongo megi, amangi mang pe gunongo. Ci pe obed ki keco, koni dano cako wacci, aa, man lagen ge gupiyo President Museveni, man kono okot Amos ge opiyo President Museveni oweko wan pe onongo tractor. No. Wupeny latelawuni ni, i kare ma okot Amos gi gitye ka pito pi tractor-ni, en tye kwene? En pe i Parliament kunu. Co un agago kono areya mene ma awinyo ni trakta pe onongo-ni? Obedo amangi mang pa latelawu. An pe abedo i agago, an pe abedo i areyako weng ka ma an akwanne. Ento an atye ki, atye ki cpai ma mega matek ma loyo wa kit pa lutela mo keken. Latela moni ka otimo bal, kadi diko okot Amos ka otimo bal, I have right me loko i wi okot Amos. Ka lagen otimo bal, I have right. me lok i wiye. Ka okin PP otimo bal, I have right me lok i wiye. Santa Okot otimo bal, lamwaka me cwea otimo bal, I have right me lok i wiye. Tye jo mukene ma kobedi can, lutela mukene gitye i Amuru ma kobedi can guloko tractor ma Museveni omiyo me pur pa families member gi ma an bene abidugu ki lokke i social media. Abidwogo ki social media pienne an angeyo atir ni ngat mo ma obitemo mako an peke. Lutela mukene ma gitye ka tic aber ma an atye ka miyo igi announcement ki nying gi ni bene pe gubiye ni kimak an. Pe gubiye. Nen wa. In iromo mako lutela ma an akwano nying gi ni weng? An pe aloko pi cente ento an aloko pi latela ma tye ka tic maber pi kaka. Pienne pe amito ni Peko omako jo agago, gucit ka lego daki cam wa ki bot jo adilang. Pe larre. Ineno? Watelo tela maber, dok wan lubol kwir, pe watiyo ki lok a dano. Gin-ni eni kelo wa in romo loyo in. Tye jo moni ma gimito bino ka leyo tela, ento leyo tela pe giyeto ki megi dano, pien ni pe megi dano aye gitye i palament, pe wegi dano aye tye i palament, pe family member, pe families member pa jo moni en aye tye i palament. Ka in iyeto yet kom latela enoni, icako yeto families membergi nining? In ka ibino ka tela ba, bin ka tela. Yam con kede wa cona, ka wun wutye ka laro nyako, pe iyeto kono ni, aa, kono wonne lajok, kono mine lajok, kono ngo. In icun cula ni, ka nyako oye in eno, KD. Kristo Hammer Rastafari en pica lapwony kaka lami ngec mabeco ki kaka lwo. Ma bene pe iromo keto wa mona i kome ni, en aye ma anni, pe iket mona i koma. ento onge ka ma bal ocakke ki iye. Yatti luditowa ma con gin aye gugomo, ma lutini me Eleven Parliament pe dong giromo tirone. Wun wuweko dano loko lok mapol marac wun kaka. Ko onge ka ma bal ocakke ki iye. An apwoyo. Abilo medde ki gwoko wun.